masikati akanaka varanda vezimbabwe e, dzave nguva dziye dzanhau dzabreak mvet episode 24 nhasi tiri kutaura nezvekuchinja maitiro edu pakurwisa junta kutaura kwatiri kuita izvezvi pane maactivist anofura 60 vachiri mujeri muzimbabwe nekuti vakaita mademonstrations demo chinhu chinobvumirwa pabumbiro remutemo rezimbabwe Muopposition tine vatungamiri vakarwisa junta kubva kutanga kwezimbabwe vanhu mucivic society vachisungwa navamwewo zvavo vakangozvimirira vachidzvanyirirwa nekuti havachatsigiri junta kunze kwekusimudza ngerengere chaiyo chaiyo tingaite sei kuti tidzorere kana tichirohwa kudai pachirungu tinoti doing the same thing over and over again and expecting a different result is called madness kupenga tikatarisa opposition paground tinoona kuti havana plan kuti tirwise junta zviri kuitika ndechekuti vakangomirira kuti mutungamiri wejunta afe zvake vachinamatira kuti akangofa pamwe panouya umwe munhu anenge ari nani zvake bumbiro remutemo rinoti kana purezidenti akafa bato ravo rinosarudza mumwe anotonga kusvika temu yekutanga iye yapera zvinhu izvozvo zvakawirirwa neopposition hapapfuuri zuva usinganzwe kuti pari kudiwa mari yebhero bhero yemaactivists anenge asungwa maactivists acho vanenge vachiita mademo vakazvinyararira zvavo vamwe vanenge vachiita mapoems vamwe vanenge vachiita zviimbo vachiimba vamwe mabhuku e, vari pasocial media pabhuku rekumeso rinonzi facebook riye vamwe vari patwitter zvese izvi zvinobvumirwa pabumbiro remutemo redu rezimbabwe saka sei vachisungwa nekuti majudges vanhu vejunta saka vanoudzwa kuti vanofanirwa kusunga maactivists kuvavharira mujeri ndosaka tiri kuti tinofanirwa kuchinja maitiro edu pakurwisa junta zvatichataura izvi mafungiro edu zvedu mukawirirana nazvo kana kusawirirana nazvo zviri kwamuri asi hatingatadze kutaura maonero edu chokutanga panguva yekuti junta ranga raakutoona fires chaiyo chaiyo opposition yakaterera pavakaudzwa kunzi mademo haachabvumirwe muharare vakangonyarara dai vatungamiri vemabato eopposition vakangoenderera mberi nedemo iyoyo ivo maleaders veopposition vachitungamidza demo iyoyo vari kumberi ikoko dai vakatosungwa nokuti ndozvaakutodiwa kuti vanhu vajamuke zveshuwa muzimbabwe unau sadac even vana us uk nechina ikoko vanopopota vakaona vatungamiri veopposition vachisungwa vachirohwa vachipindwa matiagas kana muri kuda kuzoita president kana uri muopposition uri kuda kuzopindawo mugovernment muhurumende ndo zvaakutodiwa kubva kwamuri izvozvo kwete kutuma tumayuthizi twenyu tonorova tonosungwa ayo paakuda imimi pafront vatongi majudges vanogara nesu sei tisingaite kwavari zvavanoita kwatiri isusu tinoziva kwavanogara kwavanodya kwavanonwa doro vamwe vacho vane masmall house akawanda vamwe vane matambudziko nemari ngatishandisei masimba edu kuti vatongi vatitye isusu kudarika kutya kwavanoita junta pavanoudzwa kuti toka nyaya uchidai kana kuti sunga munhu uyu vanofanirwa kumbofunga first kuti macitizens vanovaitisa sei vanofanirwa kutya macitizens kupfuura junta tikaita izvozvo ndopatichaona vatongi vedu vachitonga nyaya zviri pamutemo kwete zvinodiwa nejunta maactivists akasungwa isusu seruzhinji tinofanirwa kumbomira kutenga kubva kumashopu emjunta tinobhadhara mazimari ese anoenda kubhewa saka tinofanirwa kumboramba kutenga zvinhu mumashopu avo fungai zvenyu kuti muharare kana kuti mubulawayo chete tikaramba kupinda mumashopis i mean sorry i mean tikaramba kupinda mushops mamwe ejunta kana kuramba kutenga mukaka unobva kuye kuye kusvikira maactivist edu abviswa mujeri zvinhu zvinotofamba kana pane zvamunoda kutenga tengai kumwe ngatitotangei nhasi one week boycott kutenga zvinhu zvavo Pane vamwe hama kana kuti shamwari dzenyu dzinotsigira junta. Varanda, ngatitauriranei chokwadi. Ngatitaurirei pachirume pano. Vanhu vanotsigira junta vanopenga. Tasvika panguva yekuti kutsigira junta kunofanirwa kutonzi wapara mhosva. Tunzwa nani? Wapara mhosva. It must be declared national crime kutsigira junta. ukaziva munhu anotsigira junta chero ari murume wako kana kuti mukadzi wako siyanai naye usambobatsira munhu iyeye kusvikira asvinura nokupenga kwake kana ukafara nemunhu wejunta kana ukabatsira munhu wejunta kana ukatsigira munhu wejunta zvinotoreva kuti newe uri junta izvi zvimwe zvekuti hanzi no permanent enemies only permanent interest aiwa aiwa tinoti kwete mu1977-78-79 tichienda kutsununguka kwezimbabwe makamboona here kana kuti makambonzwa munhu wezanu achifara achigocha nyama nemunhu werodision front makambozviona he yeah? even kuonekwa uchitaura nemusoja anga akapfeka uniform yerodhizha waitonzi wanga uri mutengesi vamwe vakatofa nenyaya iyoyo asi nhasi unoona mutungamiri weopposition vachiona bhora vese vachifara nejunta kana kutoita bhizinesi nejunta tibvirei mhani vatengesi vevanhu Chokupedzisira, tinofanirwa kuona uyezve kuziva zvinhu zvinoshandiswa nejunta kuti vatidzvanyire. Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kumakwa zvichinzi manational threat to human rights. Tikunzwanani? Uyezve zvinofanidzwa kuparadzwa. kana kupazwa kana tichiti demo takanyarara zvedu a peaceful demo asi togorohwa nemabutton sticks zvinotoreva kuti isu tinofanira kutyora mabutton sticks iwayo kana tichitaura zvedu mafungiro edu pabhuku rekumeso pafacebook piye asi togokandwa mujeri zvinotoreva kuti tinotofanirwa kupaza dheri iroro kana tichimira pakona togodirwa machemicals newater canon zvedu zvinoreva kuti tinofanirwa kupisa mota yewater canon iyoyo hatisi kushedzera kuti vanhu vaite zveviolence ayo tiri kuti vanhu ngavazvimirire vachiziva hanzi chii dzivirira self defense chete chete isu hatina kufanana nejunta hatiuraye vanhu hatirove vanhu asi kunyarara kwedu hakureve kuti hatisi kuziva zvatiri kuita hatidi kuita zvavanoita ivo junta asi tinofanira kuzvimirira isusu varanda vezimbabwe chinjai marwisiro amuri kuita junta ndopanoperera nhau dzedu dzabreak mvet kana mafara nezvamanzwa uyezve munozvitsigira muda kuona mamwe mavideos mogona kutitsvaga pafacebook page kana kuti payoutube panonzi break mvet tatenda